א גוטן טייערע אידן, צווישן אונז, צווישן אונז גערעדט, נאמבער זעקס מיט ר' יוסף זאב בראווער, א גוטן יוסף זאב. א גוטן א גוטן. א גוטן, אקעי. יוסף זאב, ברשות כו, איך גיי גראד צוגיין צו די שאלות. ווייסט די ליסט איז גרויס, איך זע די שאלות וואס דו האסט מיר געשיקט, יא. איך גיי אויסקלויבן, איך גיי, מיין איך גיי גיין ממש כמעט ווי א גורל, רענדאם, יא.

אז פארוואס מענטשן איז אזוי שווער הנאה צו האבן פון די פשוט'ע זאכן פונעם לעבן, פארוואס דארף עס זיין עפעס א wow, א טראסק, א חידוש, יא, לאמיך אויסשמועסן די גאנצע שאלה, איך מיין ס'מאכט קלאר די נקודה שטארק, ער זאגט אז ער זאגט אזוי, וויאזוי קען א מענטש זיך אויסלערנען הנאה צו האבן פון די פשוט'ע זאכן פון לעבן, פארוואס מוז עס זיין מורא'דיגע חידושים, פארוואס למשל א פשוט'ע דף א עמוד גמרא איז נישט גענוג גוט צו געבן די סיפוק, פארוואס מוז עס זיין עפעס ווער ווייסט וואס? יא, יענער, די שואל, איז מסכים, ס'איז גוט צו האבן שטארקע שאיפות צו גרויסע זאכן צו זיין בעסער, אבער פארוואס מוז דער סיפוק קומען פון די מורא'דיגע גרויסע זאכן וואס קען איך נישט טרעפן קיין סיפוק און וואס איך טו יעצט למעשה וואס איז אויכעט גוט און אויכעט פיין? וואס דארף עס זיין יענע אויסנאם, יענע חידוש, יענע באמבע? נאר רבי יוסף זאב. קודם כל דארף איך מסכים זיין אז ס'איז טאקע אזוי אז מענטשן זענען אייביג אזוי, איך ווייס איך דארף זיך ווען אפשר אויך פרעגן וואס דו האלטסט ווי דער עולם קוקט אויף די זאך. איך מיין אז איך מיין אז יש דברים בגוי זיכער. יש דברים בגוי, אקעי סאו אויב דו ביסט אויך מסכים אז ס'איז אזוי על'ך דיך ענטפערן א פשוטע רעיון ווייל ס'איז זייער גרינג. צו ווערן נספּעל פון גרויסע זאכן, און ס'פאדערט סאך מער עפערט צו ווערן נספּעל פון פשוטע זאכן אין די וועלט. צוויי זאכן, קודם כל, בכלל וועגן מ'דארף זיך אויסלערנען צו עפּרישיעטן זאכן, עס איז דאך דא אסאך מיני סיבות פארוואס א מענטש ווערט אזוי, איינע פון די סיבות איז דאס וואס כ'האב דיך יעצט געזאגט, אז ס'איז פשוט גרינג, דו ווערסט נספּעל פון א גרויסע זאך, דעמאלטס ווערסטו נספּעל, דו זעסט, wow, כ'האב. כ'האב אנגעקומען עפעס א געוואלדיגע גרויסע זעה איך יא, ווען ער רעדט פון זיינע שאיפות, ער וויל האבן גרויסע שאיפות, און דא קומט טאקע אריין די פראבלעם, ווייל זייער אסאך מענטשן האבן מורא אז די רגע זיי גייען אנפאנגען עפרישיעטן פשוט'ע זאכן, גייען זיי נאכלאזן שאיפות, און איך זעה זייער אסאך מאל מענטשן, ווען איך פרוביר צו קומען מיט זיי אין א פלאץ וואו זיי זאלן זיך אויסלערנען צו בעלענסן, איך מיין ביי נאו די וואס הערן מיך שוין אסאך אויס ווייסן אז דאס איז איינע פון מיינע טייערע זאכן צו האלטן בעלענס פון איין זייט יא צו זוכן די גרעסטע מדריגות און פון די אנדערע זייט זיין צופרידן מיט יעדע קלייניגקייט וואס מען טוט און מענטשן האבן א הארד טיים מיט דעם ווייל ס'ריקווייערט ארבעט דו דארפסט האלטן כאילו צוויי סתירה'דיגע זאכן. סאו לאמיך פארשטיין אז כדי ווען מען שואף צו עפעס גרעסער צו עפעס ווייטער איז דא עפעס וואס דארף מיך שטופן גרעסער און ווייטער מיינט אז איך דארף נוצן מער כח, מער ענערדזשי אנצוקומען, איך דארף מיך טרייבן, איך דארף מיך פושן. דו רעדסט יעצט פון שאיפות? יא.
סאו זאג במילא איז איז וואס וואס איז די זאך וואס טרייבט מיך? אויב דו זעסט גרויסע רעזאלטס, אויב דו באקומסט גרויסע כבוד אדער דו פילסט זייער עקאמפלישד ווען דו ביסט אנגעקומען א גרויסע סיום פון א סאליד מסכתא אדער איך ווייס האסט אויפגעטון גרויסע פראדזשעקטס גרויסע נסיונות וואס דו ביסט בייגעשטאנען אדער קריעטיוו זאכן, סאליד זאכן וואס דו ברענגסט, דעמאלטס איז עס גאנץ גרינג אז ס'זאל דיך געבן. ס'פאדערט זיך ארבעט צו מחשיב זיין פשוט'ע זאכן, סתם פלעין וועגן ס'פאדערט זיך ארבעט. די דף גמרא, די פרישטאג, לופט, די בוים. יא, אמת, אמת, דאס פאדערט זיך ארבעט קודם כל מחשיב צו זיין די זאכן, און פון די צווייטע זייט ווען דו ווילסט האלטן דיינע שאיפות כדי אנצוקומען גראנדיעזע זאכן, כדי אנצוקומען גרויסע זאכן, מאכט עס נאך מער שווערער די שוין שווערע זאך פון פון עפרישיעטן פשוט'ע זאכן. עס איז אויכעט העביטס, ווייסטו, אונז האבן מיר אויסגעלערנט אז מען סעלעברעיט נאר איינער וואס האט א הונדערט אויף די טעסט, איינער וואס האט געארבעט גאר גאר שווער, און ער האט באקומען צוואנציג דרייסיג און ער האט אריינגעלייגט סאך מער ארבעט אין די פאר שאלות וואס ער האט יא געענטפערט אין די בחינה, אים געבן מיר אונז ווייניגער קרעדיט ווי דער וואס האט געמאכט הונדערטער ס'איז אים געקומען ארויס פון די ערמל פארשטייסט?
אזוי איז בדרך כלל איז דער שואל די תירוץ אויף דעם איז ער דארף לייגן עפערט יא צו וויסן יא צו עפרישיעטן.
א געווענטליכע זאך וואס מען האט כסדר רופט נישט קיין אויס קיין התפעלות בטבע, יא בטבע צו מחמת רגילות, סאו ס'איז דא ארבעט אין דעם אז מען זאל יא זיך אפשטעלן קוקן דערויף און עס מכשיר זיין און דעוועלאפן דאס אז מען זאל נתפעל ווערן דערפון, נתפעל ווערן דאס איז פון וואס מען רעדט, זיך כאפן התפעלות, פילן גוט דערמיט, פילן סיפוק דערפון, און נאכדעם ביסטו גרייט נאך א נקודה אז ס'איז. פאדערט זיך אויכעט ארבעט וועגן די בעלנטשע בוי. דו האסט פון איין זייט וויל מען זיך טרייבן צו גיין ווייטער און אנקומען העכער, און פון די אנדערע זייט דארף מען אויף מכשיר זיין וואס איך האב שוין יעצט. סאו דארף מען טרעפן א געוויסן בעלנס אז מען זאל מכשיר זיין וואס מען האט יעצט, און נאך אלץ זיך טרייבן צו גיין ווייטער צו אנקומען נאך מער. יא. און פאר מען גייט ווייטער קען איך צולייגן א נקודה, ווען מען רעדט פון א אידישע עבודת השם פוינט אוו וויו, האב איך געזען אמאל א ווארט פון איינע פון די גרויסע צדיקים, אז ווען א. לפי די גרויסקייט פונעם אייבערשטן איז אפילו א קליינע נתני' קעגן די רצון פון גאט, וואלט מען שוין נישט געקענט מער עקזיסטירן בכלל, לויט מידת הדין, לויט'ן אמת כאילו, לויט די טרוקענע גרויסקייט פון גאט, דו זינדיגסט, גיי, עס איז נישט דא קיין פלאץ פאר דיך, אבער די רחמנות פון רבונו של עולם איז אזוי גרויס, אז ער קען האנדלען אפילו קליינע, אפילו מענטשן וואס זענען, וואס זענען עובר אויף גאר גרויסע זאכן, לפי זה קומט אויס אויך די זעלבע זאך אויף די פארקערטע וועג. לפי ווי גרויס די רבונו של עולם איז, וואס איז די, וואס מאכט דאס גרעסער און דאס קלענער, ס'איז דאך אלל אבאוט די עפערט וואס דו לייגסט אריין, און דאס איז וואס מ'דארף זיך אויסלערנען מחשיב צו זיין. יא, ווען ס'קומט צו, כ'האב עס געהערט לגבי מרחק, אז יא קעגן איין סוף איז הונדערט טויזנט מייל נישט קיין משהו נאנטער ווי איין אינטש, איין טראט, נאר ס'איז וואס איך וויל, וואס איך פרוביר, פארוואס? ווייל דאס איז דער אייבערשטער מחשיב, פיין, געוואלדיג, אקעי. סאו די נעקסטע שאלה איז וועגן א אנדערע, איך מיין אזוי פון די קאפונים, די שאלה איז אין א גאנצן אנדערן תחום אינגאנצן, עמיצער זאגט אזוי, ער האט געהאט א חבר במשך אפאר יאר וואס האט אים געדראפט, אפגעהאקט מיט אים פון איין מינוט אויף די אנדערע, אפגעהאקט מיט אים, בקיצור צו ער האט געטראפן א צווייטן נאנטן חבר, און דורכאויס די גאנצע צייט זייט דעמאלטס טוט עס אים זייער וויי, כ'רעד פונעם ערשטן, דער וועמען מען האט איבערגעלאזט, און האלט אריין טראכטן דערפון און ס'שטערט אים און ס'טוט אים וויי, און זיין שאלה למעשה איז צו די ווייטאג און די טראכטן דערפון צו עס קומט פון א גוטע פלאץ און זיינע און זיין לשון עס קומט פון א געזונטע פלאץ אדער נישט, און צו ס'איז דא עפעס וואס ער קען טון אז יענער זאל צוריק קומען צו אים, זאל צוריק נאנט ווערן, צוריק ווערן חברים, נאנטע חברים ווי זענען געווען פארדעם. אקעי, מאכט זיך א סך הארטברעיקינג סטאריס.

וואס ער קען טון וויאזוי עס צוריק צו ברענגען, וואס דאס איז לכאורה זיין גרעסטע ווייטאג אז ער איז א גאנצן צייט סטאק ער וויל עס צוריק ברענגען, זאל ער זען וואס קען איך אויסלערנען אויף מיך אליין וואס איז געגאנגען ראנג איך זאל פאררעכטן יענע זאך, און דורך דעם וואס איך גיי פאררעכטן יענע זאך גייט עס אטאמאטיש מאכן אז מיינע רילעשאנשיפס מיט מענטשן זאלן זיין בעסער. און אויב יענער איז נאך אראונד דיך גייט ער זעהן אז דו האסט פארבעסערט די זאך און ס'קען זיין אזוי גייסטו קענען צוריק גיין צו די רילעשנשיפ. סאו זאל ער אריינקריכן און פרובירן פארשטיין וואס איז באמת דא געשעהן, וואס איז געשעהן. קוק אריין אינעווייניג אין דיך וואס איז געשעהן. אקעי. דאס איז איין זאך, און אויב ס'איז געזונט, לכאורה אויב ס'שטערט דיין לעבן און ס'מאכט דיך נישט מער אוועיר אויף דיך אליין איז עס לכאורה נישט זייער שטארק געזונט צו זיצן און האנען מיט די אלטע פילינגס און זיצן אויף דעם און זיך זיך ווייקן אין דעם, ס'איז נישט קיין. אויב ברענגט עס נישט קיין תועלת, ס'פירט דיך נישט נאנטער צו קיין תכלית, דעמאלטס איז עס כדאי, אבער למעשה האסטו אויך עקנאלעדזשד יוסף זאב אז ס'איז נארמאל, דאס טוט וויי און ס'מעג וויי טון, סאו ער זאל ארבעטן דערמיט.
יא, סאו דאס איז די נעקסטע פוינט וואס דו ברענגסט, ס'איז נארמאל פאר איינעם. וואס האט געהאט גאר א נאנטע חבר און יענער האט אים געדראפט איז נארמאל צו ריעקטן די וועג וויאזוי דו ריעקסט דאס איז בסדר אבער דו דארפסט קער נעמען דאס מען דארף עס טון אויף די ריכטיגע וועג ווייל ס'איז מען רופט עס אטעטשמענט אינדזשורי ס'איז ס'איז זאכן וואס וואס זענען פוגע טיף אין די נפש און ס'ווייזט אויך

אקעי, שכוח פאר די קאמפלימענט, שכוח פאר די דייעגנאזיס, אבער יא, ווייסט איך, כ'בין זיכער נישט קיין עקספערט, ביי נאו מיענס, נו. אקעי, סאו, אבער, עם כל זה, איז, פיל איך אביסל פאר וויכטיג צו זאגן אז בדרך כלל די וואס ווערן זייער שטארק עטעטשט, און ס'טוט דיך נאכדעם אזוי וויי, ס'דא עפעס א חיסרון וואס דו האסט געהאט אין פירסט פלעיס, פארוואס דו ביסט געווארן אזוי נאנט צו אים, אז ס'זאל דיך קענען אזוי שטארק פוגע זיין. לאמיך.

וואס דו האסט געהאט פארדעם און מיך אינטערעסירט אז דיך זאל אינטערעסירן די מיינוס וואס דו האסט געהאט פארדעם און פאררעכט יענץ און ווער זאגט אז ס'איז ריכטיג עס אנצופילן פשוט דורכ'ן צוריק גיין צו יענעם אדער דורכ'ן זיך אטעטשן אויף א שטארקע וועג מיט א אנדערעם און די פשוט'סטע וועג וויאזוי עס ארויסצוברענגען איז א חברותא'שאפט וואס דו ביסט דו און יענער איז יענער און ענק זענען נאנט איז איין זאך א חברותא וואס דו ביסט גארנישט אן אים דעטס נאט העלטי און יוזשעלי די לעוועל אוו פעין וואס איז דא איז ווען יענער איז אוועק געגאנגען און אבער אסאך מאל ס'קען זיין אז איך האב בכלל נישט געטאטשט אין די ריכטיגע ענגעל ס'קען זיין אז יענער האט פשוט געטון א נישט ריכטיגע זאך אדער איינער האט אים אוועק גענומען פון דיך וכו'. עס איז אייפער האסט געזאגט נוצליכע יוספול אינפארמעישן, שאלה צו ס'עפלייט ביי די פאל, ס'דא וואו ס'עפלייט. עקזעקטלי. אקעי. יא. איך בין קלוגער געווארן, לאמיר זאגן אזוי. כ'האב נישט געפרעגט די שאלה, אבער איך בין קלוגער געווארן פון די תשובה. שוין, האט זיך שוין געלוינט.
נאך א שאלה?
יא, וואדע. אקעי. איז דא אמאל יא אזוי אז אייכעטום צולייגט אויס די שול ווען עלטערן אדער עלטערע געשוויסטער יא וואס זענען פערפעקט גאר גוט געלונגען צו זיי טוהן אלץ די ריכטיגע זאך וואס עס זאל נאר נישט מיינען יא און זיי און זיי עקספעקטן זיי ווילן אז די קינדער אדער די יונגערע געשוויסטער זאלן זיין אזוי מושלם'דיג ווי זיי אזוי פערפעקט ווי זיי ווייל אויב נישט וועלן זיי פילן אז וועלן זיי די עלטערע געשוויסטער פילן אז ס'רופט זיך אפ אויף זיי, כאילו אז ס'איז א חסרון אין זיי אז די יונגערע געשוויסטער זענען נישט אזוי גאנץ אזוי שלום ווי זיי די עלטערע געשוויסטער. און דער שואל פרעגט, ער בעט פאר טיפס, כאילו הדרכה, נקודות, וויאזוי ער קען ביי זיך אליין אפהאקן אין קאפ אז די סוקסעס און די מעלות און די הנהגות פון די יונגערע געשוויסטער האט נישט מיט מיר, כאילו ס'רופט זיך נישט אפ אויף מיר. זיין חסרון מיינט נישט מיין חסרון. סאו יוסף איך ווייס נישט קלאר ווער ס'פרעגט די שאלה, די יונגערע געשוויסטער אדער די עלטערע געשוויסטער, פון די רישא וואלט איך געזאגט אז די יונגערע ברודער צו שוועסטער פרעגט עס, די אויספיר זעט מיר אויס ווי די עלטערע פרעגט עס, כ'ווייס נישט אבער איך געב איבער די שאלה אזוי ווי כ'האב עס.

פרוי ישראל די עלטערע געשוויסטער און דען וואס איז די קוועשן? טיפס איז מן הנקודות אז וויאזוי זיך אויסצולערנען צו דיסאסאסיעיטן יא כאילו אפהאקן דעם קשר דעם קשר הדוק צווישן מיך עלטערע געשוויסטער און יענעם יונגערן געשוויסטער אז זיין התנהגות זיין התנהגות מיינט נישט מיך ריפלעקט נישט אויף מיר. איך בין איך און ער איז ער, אדער זי איז זי. אקעי, דאס איז א עכטע לכאורה וואס עס קומט מיך יעצט ארויף, דאס איז עכטע זאך אזוי ווי לעוועל אוו דיפרענשיעשאן, וואס האבן שוין אפאר מאל גענוצט דעם קאוד ווארט. לאמיר גראד גיין צו, לאמיר דעסייפערן דעם קאוד. יא, אדער ס'איז דא אסאך מאל זייער אסאך פרעשור אין א משפחה, און מעמבערס וויטין א משפחה האבן זייער אסאך מאל די וועג ווי אזוי זיי קענען מעסטן זייער. וועג ווי זייער געזונטע קשר מיט די אנדערע משפחה מעמבערס איז וויפיל זיי קענען זיך דיפרענשיעטן פון די אנדערע און נאך אלץ זיין קאנעקטעד.
נאכאמאל, איך מיט מיין געשוויסטער זענען נישט איינס, ס'איז נישט אויב יענער האט הצלחה אדער וואטעווער, ס'האט גארנישט מיט מיך, יענעמס, אונז זעמער צוויי זעלבסשטענדיגע אומאפהענגיגע עקזיסטענצן, אבער אונז זעמער פארט פארבינדן, דורך די בלוט
קשר פון די, קשר משפחתי, יא, און ס'גייט מיך אן, איך גיי קענען טון, איך גיי טון וואס איך קען אז פאר זיי זאל זיין גוט, און אז איך זאל זיין גוט פאר זיי, און פאר זיי זאל זיין גוט, און. פאר זיי זאל זיין גוט צו מיר, פאר אונז זאל זיין גוט, פאר אונז זאל זיין גוט, און פארן עולם ארום זאל זיין גוט פון אונז, אבער איך בין אפגעטיילט פון די, פון זיך קאנסידערן כאילו איינס מיט די געשוויסטער, איך פיל ווי דא ליגט די נקודה, אז בדרך כלל די סארט געשוויסטער וואס זענען זייער שטארק פארנומען צו קאנטראלן, זענען נישט אפגעטיילט, זיי פילן זיך איינס, און זיי פילן א אחריות, און זייער אסאך מאל.

אונז האבן שוין גערעדט פון דעם אסאך, סעיף, סין, סעקיור און סאוט'ד. די פיר זאכן, אויב די געשוויסטער געבן די פיר זאכן גייען זיי זען די בעסטע רעזאלטס אין עני עריע וואס זיי ווילן זעגן. אויב זיי גייען שור מאכן אז די יונגערע געשוויסטער זענען נאמבער וואן, סעיף, יא, באשיצט זיי, נאמבער טו, סעקיור, מיד די קשר מיט דיך אז דו גייסט זיי נישט דזשאדזשן, אויב זיי טוען יא דאס דעמאלטס גייען זיי יא באקומען פון דיך א שמייכל, אויב נישט. דו ביסט אייביג דא. בלייב דיין שוועסטער, איך בלייב דיין ברודער. עקזעקטלי. און די זעלבע זאך פון עלטערן. נאך אסאך וויכטיגער.
און נאכדעם איז דא seen, איך זע דיך און דו ביסט ווערד אזוי ווי דו ביסט. אויב דו האסט נאך שיינע זאכן, האסט געמאלן א שיינע פיקטשער, דו האסט קריעיטעד עפעס א שיינע זאך, wow, דאס מאכט מיך נאך מער עקסייטעד. מיין זיסע געשוויסטער האט אויך געטון א זיסע געשמאקע זאך. סאו דאס איז די דריטע זאך. און די פערדע זאך איז soothe, ווען יענער גייט דורך שוועריגקייטן. צו בארואיגן, צו מאכן גוט פילן, איך בין דא מיט דיר. יא, טרייסטן אזוי ווי, טרייסטן. און איך געדענק איך פרעג עס אסאך מאל, אונז האבן אסאך מאל ווען ווען איך פלעג לערנען די סאבדזשעקט, האב איך איינמאל געדענק איך האב איך געפרעגט ר' שמעון ראסל האב איך אים געפרעגט וואס כאילו איך האב, ס'איז אויסגעקומען זייער קלאר, איך האב אים געפרעגט אזעלכע ווערטער, זאגט ער גייסט מיר זאגן, אז די איינציגסטע זאך, אדער די עיקר זאך וואס עלטערן דארפן אינוועסטן איז נאר אין די פיר זאכן, דארף נישט זיין פארנומען צו די בחינות זענען גוט און צו די אקעדעמיק לעוועל איז אקעי, גארנישט, זאגט ער, נאר אויב דו געסט די פיר זאכן, וועט די איבריגע נאכקומען פון זיך אליין, וואו.
די מערסטע פערפעקט געשוויסטער וועסטו האבן אויב דו אלס געשוויסטער טוסט די זאכן, פארשטייט זיך אז עלטערן אויב זיי גייען טון די זאכן. א קינד וויל צופרידנשטעלן די, איך מיין שפרינגען צווישן עלטערן און געשוויסטער הגם די הלכות זענען אינגאנצן אנדערש. ווייל יענער האט אויך געפרעגט.
ס'דא אמאל עלטערן און געשוויסטער, אזוי האט ער אנגעפאנגען די קוועשן. סאו דאנט טעסט לגבי די געשוויסטער, יא ס'איז זייער קלאר געמאכט אז פון איין זייט זיי דא, העלף, און יא מ'בלייבט מיט א קשר עולם, יא צו א ברודער צו א שוועסטער, אבער זיי פארשטייען אז יענער איז א אינדעפענדענט ענטיטי, א אומאפהענגיגע עקזיסטענץ. דאס איז די ערשטע זאך וואס איך האב געזאגט, די ערשטע זאך איז קודם טייל אפ, דו ביסט איין זאך און יענער איז אן אנדערע זאך, אפילו אויב יענער זאל זיין א קאמפליט דורכפאל,

קענסט נישט יענעם קאנטראלן און קענסט נישט יענעם טשעינדזשן, קענסט יענעם געבן אינפארמעישן, קענסט יענעם סופארטן, קענסט זעהן אויב ס'פעלט אים עפעס וואס אויב דו גייסט אים צושטעלן יענע זאך גייט ער קענען ברענגען די ריזאלטס וואס דו ווילסט, לאמיר זאגן אז דו דארפסט זעהן די ריזאלטס און לאמיר זאגן דו האסט א רעכט צו עקספעקטן די ריזאלטס נאך אלץ איז דא בעסערע גרינגערע מער עפישענט וועגן וויאזוי צו ברענגען די ריזאלטס. ליבשאפט איז איין דוגמא. יא.

ס'איז מיר איין טאג אזוי ווי געשאנט, wow, דאס איז דאך ממש די צדיקים, דאס וואס די בעל שם טוב האט געוואלט טון, ער האט געוואלט ברענגען דעם עטעטשמענט, איך מיין חס ושלום איך וויל נישט כאילו אראפברענגען דעם בעל שם טוב, אבער אבער באמת לאמיתו א זאך וואס די וועלט פון פסיכאלאגיע האט איינגעזען אין די לעצטע פאר יאר, ביי חסידים איז עס געווען א פשוט'ע זאך. התקשרות.

אבער יא. אבער קוק, יעצט קוקן מיר נישט אויף צוריק, יעצט קוקן מיר אלעס אויף די זאכן, איך מיין אז אין די זאכן אין א געוויסע זין ווערט מער און מער בעסער, דער עולם פארשטייט וואס דאס מיינט זיך האלטן צוזאמען און פארברענגען צוזאמען און באלאנגען ערגעץ און נישט זיין א לאונער און נישט זיין, יעצט זעמיר אוועקגעפארן פון די פעמילי צו די דאס אבער ס'איז פונקט אזוי וויכטיג אין די קאמיוניטי. אמת. אקעי, שכוח ר' יוסף זאב. ר' יוסף זאב קען מען ריעטשן אויף טרי פאר סעווען, סעווען סיקס סיקס, טרי טרי פאר פאר, טרי פאר סעווען, סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר. אויף דעם טעלעפאן נומבער קען מען לאזן וואויס מעסעדזשעס אדער שיקן קורצע טעקסט מעסעדזשעס, און דאס איז סיי פאר שאלות וואס ר' יוסף זאב וואס זאלן אדרעסירט ווערן דא אזוי צווישן אונז, צווישן אונז אלע, און מען קען דארט נאכער מאכן אפוינטמענטס פאר א סעשאן אדער סעשאנס מיט ר' יוסף זאב. שקויעך.